אין די ערשטע שיעור האט מען גערעדט וויאזוי יעדע מענטש האט זיינע הרגשים וואס קומט ארויף מזמן לזמן, ביי איינעם מער ביי איינעם ווייניגער, ביי איינעם שטערקערע הרגשים ביי איינעם שוואכערע הרגשים, עס קומט ארויף שווערע הרגשים אמאל פאר א מענטש, און הרגשים מיינט יעדע זאך וואס ער שפירט, יעדע זאך וואס ער פילט. א מענטש פילט זיך אמאל צוקלאפט, א מענטש פילט אמאל צובראכן, א מענטש פילט זיך אמאל שעמעדיג, א מענטש פילט זיך צוריקגעצויגן. אונז האבן געשמועסט ביי די קומענדיגע שיעור, די צווייטע שיעור האבן אונז גערעדט אז זייער אסאך זאכן וואס א מענטש שפירט איז נישט בעצם וואס געשענט יעצט צו אים, ס'נאר זאכן וואס זענען געפראגרעמט אין זיין סאבקאנטשעס מיינד, זאכן וואס ליגט אים אריינגעלייגט אין זיין מח, און זיין מח וויל אים פראטעקטן יעצט. ער האט יעצט מורא צו פארן אויף א ברידזש, נישט ווייל ער ווייסט יעצט אז ס'איז דעינדזשערעס, נאר ווייל ווען ער איז געווען א קליין קינד איז אים אריין אין קאפ אז דאס איז א דעינדזשער, און דאס ארבעט נאך יעצט אויף אים. אונז האבן געשמועסט אונזער עיקר פראבלעם טייערע אידן איז, ווי אזוי זעהן מיר אונז זיך ארויס? מען האט געפראגרעמט עפעס, אונז שמועסט מיר רוב זאכן זענען אריין ביז די זיבן יאר אלט, פינף יאר, די זעקס יאר, און לאמיר גיין אפילו ביז די צען יאר, היינט זעמיר אונז א ערוואקסענע מענטש מיט שכל, די שכל טראכט אנדערש, אבער די הרגשים זענען נאך דא, און איך וויל עס א מינוט מסביר זיין און אויסשמועסן. רוב פון די פראבלעמען וואס מענטשן האבן, רוב פון די דיפרעשאנס וואס ברענגט א מענטש רוב פון די פעניק אטעקס וואס מענטשן כאפן, רוב פון די זאכן נאכן איך רעד נישט קיין סעווער קעיסעס, איך רעד נארמאל, קומט עס פון די סתירה וואס איז דא אין דעם מענטש'ס קאפ, פון די מלחמה וואס טוט זיך אין זיין קאפ. קיינער ווערט נישט דעפרעסט פון דעם וואס ער טראכט, נאר פון דעם וואס ער פילט צוזאמען מיט דעם וואס ער טראכט. לאמיר עס געבן אפאר משלים. א מענטש וואס איז א ערוואקסענע מענטש און זיין שכל דיקטירט אים, זיין שכל זאגט אים וואס ער דארף יעצט טון, אבער ער פילט זיך זייער פארלוירן, די סתירה צוברעכט אים אינגאנצן. ער פירט א גרויסע ביזנעס, אבער ער קען נישט זאגן פאר זיין ארבעטער עפעס וואס ער האט אים צו זאגן, ער פילט נישט באקוועם, ער האט מורא, ער וויל אים נישט וויי טון, און ער גייט אים רמז'ן מיט הונדערט רמזים, מיט צוואנציג זאכן גייט ער אים און ער פילט זיך אזוי צוקלאפט, וואס קען איך נישט זיין נארמאל, זיך אראפזעצן, זאגן אפן וואס כ'האב צו זאגן, זאגן קלאר וואס איך וויל ארויסברענגען, ער ווייסט עס אין זיין קאפ אבער ער קען עס נישט טון, צו ווייל ער האט מורא אז ער וויל נישט יענעם וויי טון, צו ווייל ער וויל נישט יענער זאל אים אנקוקן ווי א שלעכטער, ער איז דאך א מענטש וואס ער דארף פיפל פליזן, ער דארף יעדן צופרידן שטעלן, דאס אים אריין אין זיין קאפ, די סתירה פון דא זיין א געלונגענער מענטש און דא פלוצלינג זיין אזוי אומבאהאלפן, דאס קראכט אין א מענטש'ס קאפ. א מענטש איז א קלוגער מענטש, א געלונגענער מענטש, שכל איינס אין די וועלט, ער קען אויסרעכענען ווי אזוי צו מאכן א גוטע ביזנעס דיעל, אבער סאם האו ווען ס'קומט בפועל ער דארף זיך אראפזעצן מיט איינעם ביי א מיטינג, ער ווערט פארלוירן, ער ווערט אינטימעדעיטעד, ער ווייסט נישט, אפשר יענער וויל אים אויסשפילן אפשר נישט, אפשר יענער ארבעט נאר אויף אים, עס הייבט זיך אן אלע מיני קאנספירעסיס אין זיין קאפ, רבותי דאס איז וואס צוקלאפט א מענטש, איך בין א געלונגענער ערוואקסענע מענטש, וואס איז געשען מיט מיר? איך בין א געלונגענע מענטש, איך פאר אויף א פליגער מיט מיין משפחה, מיט מיינע קינדער, מיינע קליינע קינדער טאנצן ארום אויפן פליגער און וואקן ארום און איך זיץ איינגעשפארט אין מיין בענקל און איך בינד מיך צו איינמאל און נאכאמאל ווייל איך האב מורא ווייל איך ווייס נישט וואס גייט זיין, פארוואס האב איך אזוי מורא? דער קינד האט נישט מורא, וואס בין איך אנדערש? וואס גייט פאר מיט מיך? די צוויי זאכן וואס שלאגן זיך אין די מענטשנ'ס קאפ, דאס דארף מען קענען אויסקלארן. איינע פון די אופנים וויאזוי די גרויסע פסיכאלאגן זענען פארנומען איז היפנאסיס, מען גייט און מען גייט אריין אין דיין מח, אין דיין סאבקאנטשעס מיינד, דארט וואו ס'איז געווארן געפראגרעמט די אלע בעליף'ס, דארט וואו ס'איז געווארן געפראגרעמט די אלע זאכן, און מען טוישט עס דארט. ס'איז א שווערע זאך צו ס'ארבעט אדער נישט. ווייס איך נישט און צו מען קען עס טון, ס'איז זיכער אז ס'איז דא אופנים וויאזוי פסיכאלאגן וויאזוי מען קען טוישן א סאבקאנשעס מיינד, ס'איז דא אופנים וויאזוי מען זאגט די מענטש זאל אריינגיין אין א מצב אזוי ווי א קליין קינד, די מח פון א קליין קינד, די. ענערדזשי וואס ער האט איז א אנדערע לעוועל ווי אונזער מח וואס פארט און ארבעט, סאו מ'דארף צוריק גיין צו עפעס א מודיגע רואיגע מצב, דא מענטשן טוען עס דורך מעדיטעישן, דא מענטשן וואס ממש פאר זיי שלאפן איין ווען זייער גאנצע גוף איז שוין האלב פארשלאפן, ס'איז עפעס א בחינה אזוי ווי היפנאוסיס, דעמאלטס חזר'ן זיי זיך איין געוויסע זאכן און ס'גייט אריין אין די מח, ס'אלעס פיין אויב איינער קען צוקומען דערצו און וויאזוי מ'קען צוקומען, אדרבה ואדרבה. אבער רבותי לאמיר אונז רעדן אביסל שכל'דיג און אביסל תורה'דיג, די מינוט אונז פארשטיימער אז ס'איז נישט איך וואס איז צומישט, איך האב אין מיך צוויי כוחות, איך האב אין מיך די קליין קינד וואס איז געפראגרעמט איין זאך, און איך האב אין מיך דעם מח וואס טראכט יעצט א צווייטע זאך. די מינוט אונז פארשטיין מיר דאס, גיימער אונז קענען דאס אלעס רואיג דורכגיין און רואיג דורכפירן, און לאמיר זען ווי אזוי. יעדער איינער דא האט א קינד, די קינד קומט אריין אמאל אין קאך, די מאמע מאכט עפעס א עסן, זי גרייט צו די אינגרידיענטס יענעם, די קליין קינד הייבט אן זאגן, מאמי איך וויל עס טון, איך וויל העלפן, איך וויל באשמירן די חלות, איך וויל פלעכטן די חלות. רבותי די קינד איז אזוי אומשולדיג, די קינד וויל טאקע, די קינד וויל העלפן, די קינד מיינט שלעכטס? אוודאי נישט, די קינד מיינט נישט קיין שלעכטס, די קינד וויל העלפן, אונז קען מיר זאגן פאר די קינד ארויס פון דא, דאס קען מען נישט זאגן פאר די קינד, גיי ארויס פון דא, די קינד מיינט דיך אזוי גוט, ער איז אזוי זיס, אזוי לעכטיג, ער וויל העלפן, איך קען אים אבער איבערגעבן די זאך, דא האסטו פלעכט חלות, ער וועט קיין חלות נישט האבן יענע וואך, סאו וואס טוט מען, וואס טוט מען, מען קען נישט טון דאס און מען קען נישט טון דאס, וואס טוט מען, אונז גיי מיר און אונז זאג מיר פאר אונזער קינד, יא, אונז פארשטיי מיר דיך, דו ווילסט העלפן, איך קען נישט זאגן ניין, קום העלף מאמי, גיב דא האסטו, איך כאפ אן די הענט און גיס עס אריין די אייער צוזאמען מיט מיך און גיס אריין די צוקער, טו עס צוזאמען. לאמיר געבן נאך א משל און זאל מיר עס קלארער פארשטיין, רבותי אונז פאר מיר מיט א קאר מען פארט ארויס צו די קאנטרי מען פארט א וועג פון צוויי א האלב שעה דער יונגעל אנפאנג וועג זיצט ער נאך איין מען האט אים נאך געגעבן זיין סנעק מען האט אים געגעבן דארט עפעס צו שפילן ס'גייט אריבער אביסל ער הייבט אן ווילדעווען ער הייבט אן פארפירן ער הייבט אן און ביז דער יונגעל פון פינף יאר אלט טאטי איך וויל דרייוון די קאר איך וויל דרייוון די קאר דער קינד מיינט גוטס דער קינד וויל אויך קענען דרייוון די קאר ער וויל אנקומען אונז קען מיר אים נישט אנשרייען זאגן ניין זיץ אין די בעק און דעמאלטס האט מען צו אים פארמאכט זיין מויל אויף אייביג ער מיינט דאך גוטס, מארגן ווען איך וועל וועלן ער זאל מיך העלפן וועט ער שוין זאגן איך טו גארנישט, איך וויל נישט ארויסהעלפן. פון די אנדערע זייט, אונז קען מען נישט איבערגעבן דעם רעדל פאר דעם קינד. סאו אונז האבן די פראבלעם מיט יעדע מאל וואס א קינד וויל העלפן, א קינד וויל עפעס טון, און וואס אונז דארף מיר טון איז, נישט אים שטיל מאכן, נישט אים איבערגעבן די הנהגה, אונז דארף מיר אנערקענען אז ער איז דא, אונז קען מיר אים באדאנקן פארן וועלן העלפן, און אונז גיי מיר אבער פירן די רעדל ווייטער. ווען איך בין א אינגערמאן איך שטיי אין בית מדרש און איך טענה מיך מיט איינעם, עפעס א טענה, מען שלאגט זיך מיט איינעם, צוויי מענטשן, איינער האלט אזוי און איינער אזוי, איינער שרייט, דו האסט נישט געדארפט דאס טון, האסט יא געדארפט דאס טון. שטעלטס ענק פאר ווען איך האב א קליינע יונגל דעמאלטס, וואס שטייט לעבן מיך, א קליינע יונגל, ער איז פינף יאר אלט, און ווען ער זעט וויאזוי זיין טאטע טענה'ט זיך מיט איינעם, ער זעט ווי איינער שרייט אן זיין טאטע, דער יונגל וויל זיך אנהייבן פאר זיין טאטע, דער יונגל גייט און ער געבט א פאטש פאר יענעם, וואס גיי איך זאגן פאר מיין יונגל? אה, ביסט אזוי זיס, אזוי לעכטיג, האסט זיך געוואלט אננעמען פאר דיין טאטע. אבער דאס איז נישט די וועג. מען געט נישט קיין פעטש, מען שלאגט נישט יעצט. לאמיך ווייטער פירן די זאך. דער יונגל וואס האט געוואלט געבן א פאטש פאר יענע טאטע, ער האט עפעס געמיינט שלעכט? ניין, דאס איז די וועג וויאזוי א יונגל ריעקט, דאס איז די וועג וויאזוי א יונגל היט אויף זיין טאטע. דאס איז די וועג וויאזוי ער היט אויף. ווען איינער טענה'ט זיך מיט זיין טאטע, מוז ער קומען און געבן א פאטש. איך בין אבער אביסל עלטער, און אביסל מער ערוואקסן, זאג איך פאר דעם יונגל, שטיי דא, איך וועל מיך ענדיגן טענה'ן מיט אים, און מ'וועט זען, אפשר ער וועט באלד אויספעלן די פאטש, אפשר נישט, דערווייל געב עס נאך נישט, לאמיר זען צו מ'קען נאך אנקומען אדער נישט. רבותי, די שמועס וואס איך האב מיט די יונגל ווען אונז שטיי מיר אין בית מדרש, די שמועס וואס איך האב מיט די יונגל ווען איך דרייוו די קאר און ער וויל איבערנעמען די רעדל, די שמועס וואס די מאמע האט מיט די קליינע מיידל וואס וויל אריינלייגן די אינגרידיענטס אין די טאפ און וויל קאכן די זופ, די זעלבע שמועס דארף יעדע מענטש האבן מיט זיך אליינס. די מינוט אונז זעמיר אנגעקומען דא, נאך די שיעורים ביז אהער, אונז פארשטיי מיר אז אונז האמיר א קליין קינד אין זיך, די קינד איז יעצט אזוי ווי מיין זיבן יעריג קינד, דאס וואס ער טוט, טוט ער עכט מיך צו היטן, ער טוט א טובה פאר מיך, ער ווייסט אבער נישט וויאזוי עס צו טון. אונז דארף מיר יעצט האבן א שמועס מיט אים און אים זאגן, כ'קען אים נישט אוועקווארפן. דאס איז די פראבלעם פארוואס מענטשן גייען אראפ פון די נערוון, ווייל מען טרייט זיך צו שלאגן מיט די מחשבה, און דו קענסט דיך נישט שלאגן מיט די געפיל, די געפיל ביסטו אליינס, און דארף אנערקענען אז ער עקזיסטירט. יא דו ביסט דא, שקויעך, איך ווייס וואס דו ווילסט, אבער. ס'איז דא עטס א אנדערע וועג וויאזוי מ'טוט עס? און צוביסלעך, מ'עטס טון איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, האבן אונז געשמועסט אז יעדע רגילות וואס מ'טוט איינמאל און נאכאמאל, אזוי גייט די מח אנהייבן ארבעטן און צוביסלעך וועט ער וויסן. לאמיר עס אויסשמועסן אביסל קלארער. איך קום אריין ארבעט און דער באלבאס האט עפעס געגעבן א זאג פאר אים. די טבע פון א מענטש די ערשטע רגע, ער גייט צוריק שרייען, וואס ווייסטו, דו קומסט קיינמאל נישט דא אריין, איך ארבעט מיך איבער, איך בין דא יעדן טאג פאר דיר און גיי אוועק נאך דיר, און דו ווייסט וויפיל כ'האב געארבעט, דו קאלסט מיך ביינאכט אינדערהיים, און יעצט די קליינע טעות וואס איז געשען דא, פארדעם דרייסטו איבער די וועלט, דאס איז די ערשטע ריעקשאן וואס די מענטש וויל שרייען, און רוב מאל טוט ער עס. א מענטש סתם אזוי פאר מען ארבעט אויף זיך טוט מען דאס, מען געבט א שריי צוריק, וואס האט גורם געווען די שריי? די באבע ז קוקט אים שוין אן אנדערש, די באבע ז קען זיין ער איז געווען גערעכט, אבער איך דארף נישט ביי מיך א ארבעטער וואס שרייט אזוי, איך דארף נישט א ארבעטער וואס ווערט אזוי פארלוירן, א ארבעטער וואס קען צו מיך רעדן אזוי, יעדע מענטש איז ריפלעיסעבל, מען וועט אים גיין שיקן ליפטערן. וואס האט ער געטון שלעכט? ער האט גענומען זיין ערשטע ריעקשאן און דאס האט ער אויסגעגעבן. ער האט געלאזט זיין קליין קינד אין זיך, וואס דאס איז וואס א קליין קינד טוט, ווען איינער שרייט דיך אן און דו ביסט גערעכט, די קליין קינד שרייט צוריק, און נישט נאר ער שרייט צוריק, ער גיסט אויס אלע טענות וואס איז דא, אז ער זאל אפילו נישט טראכטן מארגן פון שרייען אויף מיך, דאס איז וואס די קליין קינד טוט, אויב דער מענטש וואס שטייט דארט, ווען זיין באבא געבט אים א פסק, זיין באבא וואס באוואשט אים, און ער הייבט אן רעדן צו זיך, איין מינוט, איין מינוט. זיין קליין קינד וויל אנהייבן צוריק שרייען, ער זאגט אים שקויעך, צו זיך אליינס, שקויעך, דו ווילסט צוריק שרייען, דאס איז וואס א קליין קינד טוט, אזוי ווי די יונגל וואס וויל שלאגן דעם טאטנס ווייל פליקט אין בית מדרש, זייער זייער פיין און זייער שיין, איך הער, אבער איך מיין אז שכל'דיג איז עס נישט גוט, איך פארשטיי פון וואו דו קומסט, אזוי האט מען געדארפט טון אין חדר ווען איינער האט צוגענומען די טויס איינער האט צוגענומען די בלאקס האט מען דאס געמוזט טון, פארדעם מיינסטו אז דאס מוז מען טון? אבער יעצט בין איך מער ערוואקסן און לאמיך עס איבערטראכטן, לאמיר זען אויב דאס וועט זיין די ריעקשאן אדער איך וועל האבן עפעס א אנדערע ריעקשאן. רבותי די צוויי מינוט און ס'מיינט נישט צוויי מינוט, ס'קען מיינען פינף סעקונדעס. די פאר מינוט פון ישוב הדעת, ס'איז נישט סתם מ'זאגט אמאל פאר א מענטש, ווילסט ווערן אויפגערעגט? בארואיג דיך פארדעם. ס'דא צדיקים וואס מ'האט געזאגט זיי האבן א בעקיטשע, א כעס בעקיטשע. יעדע מאל ער וויל ווערן אין כעס, טוט ער זיך אן יענע בעקיטשע. די ווארט איז נישט געווען, מענטשן קוקן עס אן, אז איינמאל כ'דארף שוין גיין אויסטון מיין בעקיטשע און אנטון די אנדערע, בארואיגט זיך שוין די כעס. די ווארט איז נישט ווייל ס'גייט אריבער אפאר מינוט. די ווארט איז ווייל די מינוט דו האסט אביסל ישוב הדעת קענסטו אנהייבן פירן אין דיין קאפ דיין רואיגקייט און יעדעם איינעם צוזאמנעמען, הערן וואס דו ווילסט און הערן וואס דו ווילסט און אנהייבן פארן אזוי. רובא דרובא פון פראבלעמען וואס מענטשן גייען דורך איז פון די ערשטע ריעקשאן וואס זיין קינד אין זיך האט זיך אויסגעגעבן, וואס דער מענטש שפעטער האט חרטה, אבער ער קען שוין נישט חרטה האבן ווייל ער איז נישט גענוג שטארק צו אריינקלאפן צום באבוס און זאגן אנטשולדיגטס כ'האב חרטה פארן שרייען, ממילא בויט ער שוין אויף דעם און ער בויט אויף דעם. ווען צוויי שותפים צוקריגן זיך, זיי האבן צוואנציג יאר געפירט א ביזנעס צוזאמען, עס האט זיך אזוי שיין געפירט, אזוי שיין געבויט, און מען האט זיך צוקריגט, אמאל צוקריגט מען זיך ווייל איינער האט איינעם בא'גנב'עט און אמאל גארנישט, ער האט געמיינט און ער האט געטראכט און ער האט געשריגן און ער האט ריעקטעד און אויף דעם בויט מען איינער אויפן צווייטן אויפן דריטן, דאס אלעס וואלט מען געקענט עוואוידן ווען דו האסט די צוויי מינוט ישוב הדעת ווען די מענטש קומט און זיין שוויגער האט אים עפעס געזאגט. נישט אפילו פאר אים, דער שוויגער האט געזאגט פאר זיין ווייב עפעס וועגן אים. די ערשטע ריעקשאן איז, ווער איז די שוויגער די שוויגער, אלע בדחנים רעדן פון איר, און טאקע מיין שוויגער איז די שוויגער הידועה והמפורסמת אין די. איך האב געזאגט ער איז א איידעם ביי די מהרשא, ווייל אויב די שוויגער איז די מהרשא'ס, איז די שווער די מהרשא. יא, דאס איז די שוויגער פון וואס מען רעדט, דאס איז עס. און ער געט עפעס א זאג א ווארט צוריק, מ'קען קיינמאל דאס מער נישט צוריק נעמען. אונז רעד מיר נישט יעצט נאר פון שמירת הדיבור, א ווארט וואס מ'האט געזאגט קומט נישט צוריק און ס'בלייבט, שמירת הדיבור איז זייער א גוטע זאך, אונז האלט מיר נאכנישט דארט, אונז רעד מיר יעצט לטובת הענין וואס דו דיעלסט יעצט, לטובת הענין, דו זאלסט וויסן, דו ווילסט נישט צוריק שרייען, דיין קינד וויל צוריק שרייען, דו ווייסט וואס דו האסט צו טון, דארפסט אים בארואיגן און אים מיטנעמען צוזאמען מיט דיר. די מינוט דו האסט צוריק געשריגן, גייט די משפחה זיין צוקריגט, און מען גייט נישט קומען צו שמחות, און מען גייט נישט טון דאס, און מען גייט נישט טון דענס, ווייל מען האט געדארפט צוויי מינוט ישוב הדעת. די גמרא פארציילט, מסכת ברכות, דף כ, עמוד א', פארציילט די גמרא, רב אדא בר אהבה איז געגאנגען אין די גאס. א פשוטע גמרא וואס רש י לייגט דארט אראפ די שמועס וואס אונז רעד מיר יעצט. רב אדא בר אהבה גייט אויפן גאס און ער זעט א פרוי גייט אנגעטון מיט עפעס א פריצות'דיגע קלייד. א קלייד וואס די קעניגליכע טעכטער פלעגן גיין. עפעס א טייערע פריצות'דיגע קלייד. רב אדא בר אהבה האט געמיינט אז זי איז א אידישע פרוי. א אידישע פרוי גייט אזוי אנגעטון? ועד הבראווע האט געגעבן א לויף צו און א רייס אראפ די קלייד, צוריסן, אזוי ווי א קנאי דארף טון. אזוי האט ועד הבראווע געטון. האט זיך ארויסגעשטעלט נאכדעם, זי איז געווען א גוי'טע, נישט געווען קיין אידישע פרוי בכלל. פארציילט די גמרא, מ'איז געקומען דארט צו איינע פון די אמרם, ער האט אים געפרעגט רבי אדא הרב וויאזוי הייסטו? ער האט געזאגט מאסאן, עס איז אן אנדער נאמען געווען מאסאן, זאגט ער מאסאן דו עסט דארפן יעצט באצאלן די ווערט פון דער קלייד, פיר הונדערט זוז האט עס געקאסט, האט ער זיך אנגערופן מאסאן מאסאן ארבע מאה זוז שוויה, מאסאן, זיין נאמען מאסאן מיינט צוויי הונדערט, צוויי מאל מאסאן איז פיר הונדערט, אז עפעס זאל אויסגעקומען וועגן זיין נאמען דארף ער צאלן פיר הונדערט, אבער רשי זאגט א צווייטע פשט. מאסן מיינט המתנה. מאסן מיינט מסינות. ישוב הדעת. ר' אדב ארהאווע זאגט דעם מאסן מאסן א משהו הי ישוב הדעת וואלט מיך יעצט געסעיווט צוויי פיר הונדרעט זיז. רבותי וואס איז געשען דא? וואס איז געשען? ר' אדב ארהאווע האט געזען עפעס א פערצע און וואס איז געשען? כ'גיי נישט זאגן די קליין קינדער נעם אבער די נאטירליכע ערשטע ריעקשן איז געווען. דאס דארף מען טון ווען עס איז א פרצה, דאס דארף מען טון, מען זעט איינער טון עפעס, גלייך שרייען און ווארפן און טון, דאס איז וואס מען דארף טון, דאס איז געווען זיין ערשטע נאטירליכע ריעקשאן, זאגט ר' אוהד אדער ביי ר' אהבה, יא, אבער איך דארף א מינוט טראכטן אויב די ריעקשאן איז יעצט גוט אין פלאץ, ווען ער וואלט געטראכט איין רגע פארדעם וואלט ער געטראכט ווער זאגט ס'איז א איד? ער איז דער ערשטער וואס וואלט אים אוועקגעקומען ווען ער בארואיגט זיך. אבער די פייער פון קנאות האט געברענט. סאו די פייער פון קנאות ברענט אין א קנאי טייערע אידן. אונזער קינד וואס האט בושה, אדער אונזער קינד וואס האט פחד, אדער אונז וואס אונז האמער אנדערע פראבלעמען וואס אונז האמער, ענקזייעטי צו וואס ס'זאל נאר זיין, וויל זיך אויסשרייען אזוי ווי ר' אדא בר אהבה איז קנאות. ר' אדא בר אהבה קומט אונז זאגן מוסון מוסון ארבע מאה זיזע שוויא, ווארט איין מינוט און שמועס דיך דעמאלטס דורך מיט זיך. יוסף הצדיק בבית פוטיפר, ער איז געווען אליינס דארט, א קינד פון זיבעצן יאר אין מצרים אין די ערגסטע פלאץ וואס קען נאר זיין, און יעדן טאג האט זי אים געמוטשעט לעבירה, יעדן טאג, און יעדן טאג האט זי אים אריינגעלייגט אין די גרעסטע נסיונות וואס קען נאר זיין, און די פסוק פארציילט ויהי ס'איז געווען איין טאג און חזל זאגן אז יוסף הצדיק האט שוין נישט געקענט, און ער האט געהאלטן ביים עובר זיין, ער האט געהאלטן ביים דורכפאלן. אז די פייער האט געברענט אין אים, די יצר הרע איז געווען אזוי שטארק, איך מיך איז נישט געזאגט וואס חזל זאגן, אז יוסף הצדיק האט געהאלטן ביים דורכפאלן, אבער ער האט זיך אפגעשטעלט פאר איין רגע, און ער האט געגעבן א קוק, אין איין מינוט ער געזעהן די מז' דיוקנא של אביו, נישט פשוט ס'איז נישט די טאטע געקומען בהוקץ, ער געזעהן איין מינוט כ'האב א טאטע וואס ער ווארט אויף מיך, א טאטע מיט וועם כ'האב געלערנט, א טאטע וואס האט מיך אנדערש מחנך געווען, און דאס האט געמאכט אז די גאנצע פייער פון יצר הרע האט זיך אפגעשטעלט, נישט האט זיך עטץ ארויסגעטריבן, יוסף הצדיק וואלט זיך אויך געקענט ארומדרייען, אבער פארוואס האב איך בכלל די פייער פון יצר הרע, ווייל דאס איז די מציאות, ווילאנג א מענטש לעבט האט ער א יצר הרע, ווען דער מענטש קומט צום טערעפיסט און ער שרייט, אבער פארוואס האב איך נאך די מחשבות פון פחד, פארוואס פיל איך אזוי צוקלאפט, דאס איז די מציאות פון א מענטש. פונקט ווי יעדע מענטש האט א יצר הרע, און ווען מ'נוט מ'וועט נישט האבן די יצר הרע האט מען שוין נישט וואס צו זוכן אויף די וועלט, און אונזער ארבעט אויף די וועלט איז נישט צו פארטרייבן די יצר הרע ווייל אונז קען מען נישט, אונזער ארבעט אויף די וועלט איז איזה גבר הכובש את יצרו, יא כ'האב א יצר הרע, אבער איך גיי אים כובש זיין, אנשטאטס אים לאזן זיך אויסגעבן, גיי איך טראכטן, און איך גיי אנהייבן פירן די זאך, איך גיי פירן די רעדל. ווען ס'איז נישט מיין יצר הרע, עס איז א געפיל, איז עס מיין קינד וואס איז דא אין מיר. איך האב יעצט א געפיל, אבער פארוואס בין איך אזא צוקלאפטע נשמה? פארוואס בין איך אזוי פערענויד? פארוואס יעדע מאל איך זע צוויי מענטשן רעדן מיין איך אז מ'רעדט פון מיר? איך קען נישט עקזיסטן, איך קען נישט אנגיין, איך קען נישט אריינגיין אין בית מדרש, פארוואס פיל איך נישט קיין שום טעם אין מיין לעבן, מיין גאנצע לעבן איז ווי א ראובאט, איך שטיי אויף, איך גיי, איך קום, איך האב נישט קיין שום סיפוק, איך האב נישט גארנישט. רבותי, דאס איז א געפיל וואס איז דא אין א מענטש, און יעצט דארפסטו נעמען, די פראבלעם איז די מענטש מיינט דאס בין איך, ווען מען הערט וואס מען רעדט יעצט איז עס נישט דו, ס'איז די יצר הרע, ס'איז די געפילן וואס איז דא אין דיך אריינגעבויט, דו האסט אין דיך צוויי כוחות און דו דארפסט עס יעצט דורכשמועסן. אהרן הכהן האט עס געטון ווען ס'איז געקומען אידישע קינדער אין מדבר, משה רבינו זאגט בא שש איך גיי צוריק קומען די זעקסטע שעה אין טאג האט משה רבינו געזאגט גיי איך צוריק קומען, וואס איז געשען? אנפאנג זעקסטע שעה משה רבינו איז נישט דא, די אידן זענען געווארן צוקאכט, קום נעשה לנו אלהים, מען גייט מאכן א באשעפער, מען גייט מאכן א גאט, מען גייט מאכן א משה רבינו, מען גייט מאכן א רבי, מען גייט עפעס טון, עס האט געברענט אין זיי די געפיל פון אונז דארף מיר האבן א רבי, אונז קען מען נישט בלייבן אויסגעשפילט, משה רבינו איז נישט דא און אונז דארף מיר עפעס טון, עס האט געקאכט אין זיי, און אנשטאט זיי אליינס זאלן זיך בארואיגן, אהרן האט געזען אז זיי קענען זיך נישט בארואיגן, אהרן איז נישט געקומען יעצט זאגן דו טראכסט נישט גוט, אדער מען טאר עס נישט טון, בשעת די יצר הרע ברענט קען מען אים נישט זאגן דו טארסט עס נישט טון, מען קען נישט זאגן דו טארסט נישט, יוסף הצדיק האט געזאגט איין מינוט איך וויל עס נישט טון, ווייל איך וויל נישט מיין טאטע, ווייל איך וויל נישט מיין נאמען זאל נישט זיין אויף די אייפאוד, אויף די כהן גדול'ס שטיינער זאל מיין נאמען פעלן. ער האט מסביר געווען פארוואס. אויב איז דא א יצר הרע איז דא א געפיל. דו דארפסט יעצט טראכטן פארוואס וויל איך עס נישט. איך וויל עס נישט טון ווייל איך וויל נישט טון די עבירה ווייל איך וויל נישט. אבער נישט שלאגן מיט די יצר הרע. כובש זיין. נישט שלאגן מיט דיינע געפילן. זאגט אהרן פאר אידישע קינדער חג לשם מכר. אהרן בעט זיך, אהרן זאגט אדער ווען שמועסט מען יעצט, לאמיר האבן אפאר מינוט מסון מסון ארבע מאה זיזע שוויה, לאמיר אונז נעמען אפאר מינוט, לאמיר ווארטן ביז מארגן אינדערפרי, לאמיר טראכטן, אונז האבן יעצט א מורא'דיגע רצון, א מורא'דיגע געפיל, יעצט דארף מען טון, ווארטן אביסל, טראכטן, זען אויב מען זאל ארבעטן מיט די געפיל, אדער מען זאל זיך מתגבר זיין און ווערן די עדאלט אין די רום וואס גייט אנערקענען אז ס'איז דא אזא געפיל און מען גייט ארבעטן מיט דעם. און די זעלבע זאך האט משה רבינו געטון. משה רבינו קומט צו א דעת קורח, די א דעת קורח זענען געווען אויפגעהעצט, אויפגעהייצט, מען איז געגאנגען, מען האט געטון, מען האט מקיל געווען קהילות, און יעדער איינער איז ארום געגאנגען, און נאך זאכן משה רבינו געטון, און משה רבינו דאס געטון, און משה רבינו האט יענץ געטון, און אונז קען מען נישט צולאזן משה רבינו זאל נעמען די גאנצע זאך פאר זיך רב לכם בני לוי כי כל העדה כולם קדושים, רבותי די טענה איז געווען מורא'דיג, די דרשות וואס איז פארגעגאנגען דארט איז געווען עד אין לשער, און אונז ווייס איך מ ב ביי א דרשה קען אויף, רש י זאגט עס דארט, מיט ליצנות סתם זאך קען מען אויפלעבן א א וועלט, ס'איז געווען נעבעך א איד געווען אלס קינד לייבל טראצקי ער איז געווען. פון די פירות פון קאמוניזם האט ר' ברוך בער אמאל פארציילט, זיי האבן שוין גערעדט אמאל, מען האט אים ארויסגעווארפן פון חדר, חפץ חיים זאגט קוק וואס איז ארויסגעקומען, אבער נישט דאס די שמועס יעצט, האט ר' ברוך בער אמאל פארציילט אז ער איז ארומגעגאנגען פון שטאט צו שטאט, ער איז געווען א רעדנער, און געזאגט דרשות מיט א שטארקייט, מיט א מעכטיגקייט, און אזוי האט ער געכאפט די עולם איינס נאכן צווייטן און געווארן פארקויפט פאר קאמוניזם, זאגט ר' ברוך בער ער איז אמאל געווען אין די שטאט, דארט ווי ער איז געווען דעמאלטס געזאגט א דרשה, איז ארויסגעקומען געווען דארט א עלטערע פרוי און זי איז ארויסגעקומען זי רופט זיך אן, צו רבי אבאיא געשטאנען אדער איינער האט אים איבערגעזאגט, די פרוי רופט זיך אן איך בין אינגאנצן פאר די פארטיי איך בין אינגאנצן א קאמוניסט, האט אים איינער געפרעגט איינער איר געפרעגט וואס האט ער געזאגט וועלכע חלק פון די דרשה האט דיך געכאפט וועלכע חלק האט דיך געמאכט אז זאלסט ווערן יעצט זאגט זי איך ווייס נישט איך האב נישט פארשטאנען קיין איין ווארט וואס ער האט געזאגט אבער ער האט גוט געזאגט ער איז גערעכט ווייל ער איז געקומען און ער האט געזאגט אזעלכע דרשות איז געווען דארט ביי קרח. משה רבינו זאגט איך קען נישט יעצט קומען און מסביר זיין א דרשה פארקערט, עס ארבעט נישט. ווען די עולם איז צוקאכט ארבעט דאס נישט. משה רבינו קומט ער זאגט איך קען נישט יעצט קומען זאגן און שלאגן זיך מיטן אייבערשטן און כל החולק על רבו כחולק על השכינה, עס איז נישט יעצט די צייט פאר דעם, יעצט איז דא עפעס א געפיל וואס שרייט. משה רבינו זאגט בוקר ויודע השמש אשר לו, לאמיר ווארטן ביז אינדערפרי, גארנישט לויפט נישט אוועק, ווארט ביז אינדערפרי און לאמיר דעמאלטס דעסיידן צו אונז גיימיר ארבעטן לויט אונזער אינסטינקט אדער אונז גיימיר מיט אונזער שכל ארבעטן ארום דעם. רבותי ווען דו האסט ווען דער מענטש קומט אויף אזא מחשבה, א מחשבה פון פחד, א מחשבה פון חרדה, פון ציטער, א מחשבה מענטשן דרייען זיך ארום, נישט זיין צורעמען א גאנצע צייט מיט מורא פון פארן אויף א עלעוועיטאר אויף א ברידזש, מענטשן לעבן אין א פחד וואס גייט זיין מארגן און די וועלט גייט אונטערגיין און ס'גייט קומען באמבעס און מ'גייט עס נישט איבערלעבן און ס'גייט זיין א הונגער און איך גיי נישט האבן קיין עסן און איך גיי, מענטשן לעבן מיט דעם, רבותי דו קענסט נישט זיך שלאגן מיט די געפיל און זאגן אה עס איז נישט אמת לאך זיין פרייליך, דו קענסט עס נישט טון, והא ראיה ס'ארבעט נישט, אבער פארוואס ביסטו אין בעט פארוואס קומסטו נישט ארויס? ווייל דו טראכסט ביי דיך. פארוואס פיל איך אזוי, און איך ווייס איך מטאר נישט פילן אזוי אבער איך פיל אזוי און איך קען נישט, איך בין א פראבלעם. ניין. בוקר ויודע השם, צוויי מינוט, אה, וואס טראכט איך יעצט? אפטייטשן מיין געפיל. איך דארף רעדן צו איינעם, איך האב מורא פון אים, איך בין דערשראקן, איך פיל אינטימידעיטעד ביי אים, אקעי, לאמיך ווארטן צוויי מינוט און טראכטן, שקויעך, יונגעלע טייערע פאר מיך ארויסהעלפן, דו ביסט גערעכט צו ווערן יעצט אינטימידעיטעד, ווייל ווען דו ביסט געווען קליין האט קיינער ט. דו ביסט גערעכט, אבער איך בין אביסל קלוגער און אביסל עלטער, קום מיט מיט מיך, קום מיט, סעיוו מיך, זאג וואס דו האסט צו זאגן, קום מיט, אבער איך העל עס טון וויאזוי איך האב עס צו טון. זיבעציג אכציג פראצענט פון אלע פראבלעמען וועלן אוועקגיין מיט די פאר מינוט, זיבעציג אכציג פראצענט פון אלע מחלוקות וועלן אוועקגיין מיט די פאר מינוט, רוב מחלוקות, רוב פראבלעמען וואס א מענטש ברענגט זיך אן, רוב נישט גוטע דיעלס וואס א מענטש האט געמאכט אין לעבן, ער האט חרטה געהאט איך האב געוואוסט די ערשטע מינוט ס'איז נישט קיין גוטע דיעל אבער פארס האב איך עס געמאכט, ווייל איך בין דעמאלטס געווען אין א מצב וואס איינער איז געקומען און ער האט געזאגט א דרשה אז יעדער איינער וואס גייט אריינלייגן געלט דא גייטס וואקסן און די מענטשן גייען פארקויפן ווייטער און דו גייסט באקומען די פראצענט פון אלע מענטשן און ער איז געווארן אזוי איבערגענומען און ער איז געווארן אזוי און אויב דו גייסט נישט אריינלייגן די נעקסטע צוועלף שעה פארלירסטו די געלעגנהייט און ער איז געווארן אזוי עקסייטעד און אזוי און זיין יונגל אין אים האט אים געזאגט אזוי ווי די העד קאונסל אין קעמפ האט אים געזאגט אז מען גייט ווער ס'גייט דאס טון גייט באקומען א פרייז זינגער זאגט אים גיי טו עס דאס איז נישט געווען שכל'דיג וואס ער האט געטון, וואלסטו געמאכט אזא נארישע דיל? ווייל איך בין געווען עט די מאמענט, וואס איז געשען עט די מאמענט? מען הערט אמאל די מענטש, כ'ווייס נישט, מ'האט מיך אריינגעדרייט, מ'האט מיך, וואס האט מען געטון? יא, מ'האט דיך אנגעדרייט, אוודאי האט מען דיך אנגעדרייט, יא, מ'האט דיך מעניפולעיטעד, אוודאי האט מען דיך מעניפולעיטעד, און דיין חלק אין דיך האט גע'עקט לויט זיין אינסטינקט. לאמיך ענק זאגן נאך מער, די אלע מענטשן וואס זענען דא אונז צו מעניפולעיטן, ארבעט נישט צו אונזער שכל, די אלע אדווערטייזמענטס מיט אלע מארקעטינג, אלעס איז דא נאר צו ארבעטן צו די אונזער אינסטינקט, בכלל נישט צו אונזער שכל, ווייל זיי ווייסן אז די שכל גייט טראכטן איין מינוט יא ניין און די שכל וועט אדער זאגן ניין אדער זאגן יא. מען ארבעט נאר אויף דעם קליין קינד ווי מען רופט עס, נאר אויף דיין אינסטינקט, מען לייגט דיך אריין אז זאלסט פילן גוט, דער קינד האבן זיי געשמועסט האט נישט קיין שכל, ער פילט, ער פילט צו איינער האט אים ליב, ער פילט צו איינער האט אים נישט ליב, ער פילט גוט ווען דער רבי איז אריין אין קלאס און ער פילט נישט גוט ווען די מאמע איז געווען אין אזא מין מצב, ער פילט נאר, מען רעדט צו אונזערע פילינגס, און ס'גייט זיין, און מען גייט, וואס זאל נאר זיין, וואס מען פארקויפט אונז, א דירה, א שטאט, א הויז, א ביזנעס, א, און ס'גייט פארן, ס'גייט קומען, ס'גייט זיין, און ס'איז. און מען געט א כאפ, מען געט א סיין, מען ווערט א חלק פון די זאך, און נאכדעם האט מען חרטה. רבותי, דארט איז די זעלבע זאך. דארט הייבט זיך אן די נערוון פראבלעמען נאכדעם, נאכן מאכן די דעסיזשן, נאכן זען עס איז נישט גוט. ווען דו וואלסט פינף מינוט געטראכט וואלסטו קיינמאל נישט אריינגעפאלן מיט דעם. האסט נישט גענומען דיין עדאלט שכל און זיך אפגעשטעלט פאר א מינוט און געזאגט איך גיי טון וואס איך האב צו טון אויף זייער זייער א ריכטיגע וועג. רבותי סאיז דא א מעשה וואס שטייט אין ספר חסידים אות תרש ני ענ ה, אין ספר חסידים שטייט א פחד פון א מעשה, סאיז געווען א מענטש וואס ער האט זייער מכבד געווען זיין טאטע, זיין טאטע האט געהאלטן פארן שטארבן האט זיין טאטע אים געזאגט קינד מיינס האסט מיך אייביג מכבד געווען ווען כ'האב געלעבט, כ'וויל דיך עפעס בעטן זאלסט מיך מכבד זיין נאך איך שטארב אויך. טו אוודאי, וואס? כ'גיי זאגן קדיש, כ'לערן משניות? ניין, כ'וויל דיך עפעס בעטן וואס זאלסט מיך פאלגן, כ'גיי דיך אנזאגן עפעס זאלסט מיך אייביג פאלגן. איך וויל אז יעדע מאל פאר דו טוסט עפעס א פעולה, פאר דו ווערסט אין כעס און דו ווילסט ארבעטן מתוך כעס אדער עני אנדערע זאך, זאלסטו ווארטן ביז צופרי. ממש דער שמועס וואס אונז זאגן מיר יעצט האט דער טאטע געבעטן פון זיין זון, מאסען מאסען ארבע מאה זוזי שביה, פארציילט דער ספר חסידים, דער מענטש. איז אמאל אוועק פון די היים האט איבערגעלאזט אשתו מעוברת זיין ווייב האט געווארט א קינד אין אמאליגע צייטן מען איז אוועק געפארן למדינת הים מען האט נישט געקענט צוריק קומען גלייך אין די שיף מיט די וואסער אין מען האט עס געווען פארוואגעלט אין מען האט נישט געשיקט קיין בריוון מען האט גארנישט אין די מענטש האט זיך יארן געדרייט פון איין שטאט צום צווייטן ביז פופצן זעכצן יאר איז ער צוריק געקומען צו זיין הויז, ס'פרייט זיך ענדליך געקומען צוריק אהיים, זיכער זיין ווייב ווארט נאך אויף אים, וואס איז שייך עס איז זיי האט א גט האט נישט באקומען, און זי איז א ערליכע, און ער קומט אן צו די טיר פון זיין הויז, און ער הערט ווי זיין ווייב רעדט צו איינעם, צו א ערוואקסענע מענטש, צו א מאן, ער איז געווארן אין כעס, זי האט בוגד געווען אין מיר, און אזוי ווי א מענטש ווערט אין אזעלכע מצבים יעדן טאג, נישט ביי אידן, ביי גוים, די קריים איז געווען וואס סיי, און יא, אזוי האט מען געדארפט טון ווייל זי האט בוגד געווען ווייל זי איז געגאנגען מיט א צווייטן. זאגט דער ספר חסידים, ער האט ארויסגענומען זיין מעסער פון טאש און געווען גרייט אויפצוברעכן די טיר און הרג'נען ביידע. באותו רגע האט ער זיך בארואיגט, נישט בארואיגט זיין כעס, אבער ער האט געדענקט ער האט א צוואה פון זיין טאטע, אז ווען עפעס געשענט זאל איך ווארטן ביז מארגן, און ער האט מחליט געווען ביי זיך, ער האט נישט בארואיגט, דאס איז וואס איך וויל אויסשמועסן, אונז בארואיגן מיר נישט די כעס, אונז שטעלן מיר נישט אפ די יצר הרע, אונז שטעלן מיר נישט אפ די געפילן, אונז האמיר עס, אבער מען האט אים געזאגט איין מינוט, האט ער געזאגט איין מינוט, איין נאכט דארף איך פון דיך, אזוי האט ער גערעדט צו זיך, צו זיין כעס, איך דארף איין נאכט, איך האב נישט קיין ברירה, סתם וואלט איך געהארגעט יעצט, אבער מיין טאטע האט מיר געבעטן, איך מוז פאלגן מיין טאטע, און ער איז געבליבן שטיין דארט. און נאך אפאר מינוט הערט ער אונטער ווי זיי שמועסן, זיי רעדן העכער, אינמיטן הערט ער ווי די זיין ווייב זאגט פאר די מאן, אה, ווען דיין טאטע וואלט נאר דא געווען, און ער וואלט דיך געזען, א גרויסע זעכצן יעריגע בחור, ער האט דיך קיינמאל נישט געזען, ער איז אוועק געגאנגען נאך פאר ביסט געבוירן געווארן, ער וואלט זיכער געשעפט נחת, און ער הערט איין מינוט, זי איז געווען מבער זיך און אוועקגעגאנגען, ער האט ג'געוויסט זי איז א יונגל א, דאס איז מיין אייגן קינד, זאגט ער, דעמאלטס איז ער געלאפן צו זיין טאטנ'ס קבר באדאנקען זיין טאטן, זאגט ער, ער איז געווען א האר אוועק פון הרג'נען זיין ווייב מיט זיין קינד, ווען נישט די צוואה פון זיין טאטע וואס האט אים געזאגט ווארט ביז מארגן. סאו אונז רעד מיר יעצט וויפיל מאל שטיי מיר אונז מיט די מעסער, איך מיין נישט די מעסער, איך מיין נישט ממש הרג'נען, אבער אונז שטיי מיר מיט די מויל, החיים והמוות ביד הלשון, אונז שטיי מיר אונז זעמער גרייט צו הרג'ען, זעמער גרייט צו טון, אונז דארף מיר אנהייבן זיין אהרן הכהן זיין משה רבינו, זאגן חג להשם מחר, ווילסט יעצט מאכן א גאנצע יום טוב? מארגן. ווארט ביז מארגן. ווילסט מאכן א עגל? מארגן. ווילסט יעצט זיין צוקלאפט? מארגן. איך וויל ס'זאל זיין צובראכן, שכוח פאר מיך ארויסהעלפן. אט דאס איז וואס אונז זאג מיר. רבותי ווען, לאמיר געבן א משל. יעדע מענטש האט אין זיין הויז א פייער אלארם סיסטעם. די פייער אלארם וואס טוט ער? ער מאכט זיכער אז ווען ס'איז דא א פייער מאכט ער קולות. יעצט, יעדע מאל ווען די פייער אלארם קלינגט, לויפן מיר אונז ארויס אינמיטן די נאכט? ניין, דאס ווייסט מען אסאך מאל קלינגט עס סתם אזוי, אסאך מאל ארבעט נישט די בעטערי, און אמאל סתם ווייל איינער האט גערייכערט א ציגערעטל און אין די האלוויץ אנגעהויבן פייפן. א קליין קינד אבער פארשטייט נישט, א קליין קינד ווייסט ווען ס'פייפט מוז מען ארויסלויפן, סאו די קליין קינד אינמיטן די נאכט לויפט צום טאטן מ'דארף ארויסלויפן יעצט, און טאטע זאגט איין מינוט איין מינוט, לאמיר זען, לאמיך טשעקן וואס ס'איז. דער קינד איז גערעכט, דער קינד וויל ראטעווען די משפחה פון א פייער, אבער דער טאטע איז די עדאלט אין די רום וואס זאגט אים, איין מינוט, שכוח פארן קומען, שכוח פארן מיך אויפוועקן, ס'איז דא א מעגליכקייט אז אונז דארפן יעצט ארויסלויפן, אבער איך וויל נאך איין מינוט קוקן צו ס'איז א עכטע פייער אדער ס'איז א פאלס אלארם, און נאכדעם גיי איך קענען טון, גיי איך ארבעטן לויט מיין אינסטינקט, גיי איך נאכדעם ארבעטן. אבער אונז דארף מען עס מיטנעמען. איך געב נאך א דוגמא, לאמיר נישט רעדן פון א קליין קינד, לאמיר רעדן פון א ערוואקסענע מענטש. ווען אונז האמיר א ביזנעס, שטעל דיך פאר האסט א גרויסע ביזנעס, און האסט א ארבעטער, א געטרייע ארבעטער, איין חלק פון די ביזנעס טוט ער אזוי געטריי, און ער געבט זיך אוועק בלב ובנפש, און ער קומט אמאל, באבא'ס טייערע איך וויל טון דאס און דאס אויך פון די ביזנעס, אונז ווייסט מען אז דארט טויג ער נישט. אויב אונז גיימער אים זאגן ניין בלייב דארט ווי דו ביסט, האבן צום רבי'ן אינגאנצן אוועקגעקלאפט, ער פילט זיך ווי ער איז די בעסטע ארבעטער אן אים איז נישט דא קיין ביזנעס אן אים איז גארנישט דא, איך קען אים נישט שטיל מאכן, איך וויל אים נישט שטיל מאכן, ער מיינט גוט, גיי איך אים זאגן, אדרבה, שקויעך, קום, טו דאס, טו אביסל, אזוי טייערע אידן גיימער אונז ארבעטן מיט אונזערע מחשבות, אזוי גיימער אונז ארבעטן מיט אונזערע אלע געדאנקען, אזוי איז געווען ביי די עגל, און אזוי איז געווען ביי אדם הראשון, ווען חווה איז געקומען צו אים, וואס האט חווה געטון? זאגן חזל, געגעבן א שטופ אריין אין די בוים, און געזאגט געב א קוק, די אייבערשטער האט געזאגט אז מען רירט אן די בוים שטארבט מען, האסט אנגערירט ביסט נישט געשטארבן, און דאס מיינט מען מעג עסן, אברהם, אדם הראשון איז געגאנגען עסן, ווען אדם הראשון ווארט ווען צוויי מינוט, וואלט זיין אינסטינקט וואס האט געזאגט גיין עסן, די תאווה פון גיין עסן, כי צוו היא לעיניים, וואלט נאך אלס געבליבן, אבער ער וואלט געזאגט איין מינוט, אבער די אייבערשטער האט מיך געזאגט דאך אז איך זאל נישט עסן, די אייבערשטער האט דאך געזאגט איך זאל נישט עסן, די מדרש זאגט מי יגלה אפי' מעיניך אדם הראשון, אז דו האסט נישט געווארט, אזוי שטייט אין מדרש, אז דו האסט נישט געווארט אפילו שעה אחת פון האסט געוואלט עסן ביז האסט געגעסן, זאגט ער דיינע קינדער דיינע אייניקלעך ווארטן דריי יאר ווען א בוים ווען מען פלאנצט איין א בוים אויף אדעלע ווארט מען דריי יאר, דו האסט נישט געקענט ווארטן אפאר מינוט, דאס איז געווען די זאך, ס'האט זיך אפגעשפילט, דו ביסט נישט געווען אין כעס, אבער ס'איז געווען עפעס א אינסטינקט וואס שרייט מען גייט עס טון. אמת איך וויל צוענדיגן מיט א הערליכע שיינע ווארט פון די הייליגע חתם סופר, חתם סופר זאגט עס אין אפאר פלעצער אין די דרשות און אויף די גמרא און פסחים, די הייליגע חתם סופר זאגט, יעדע מענטש האט אין זיך דריי חלקים, אונז האמער א חלק מיט וואס אונז זעמער דומה צו די דומם, צו די דומם נישט, א דומם האמער אונז גארנישט, צו די צומח. יעדע בוים וואס וואקסט, יעדע גראז וואס וואקסט האט אין זיך א חלק וואס מאכט אים וואקסן. עפעס א כח וואס די אייבערשטער האט אריינגעלייגט וואס מאכט אים וואקסן. א כח הצומחת. יעדע מענטש האט סך, ער ווערט געבוירן א קליין קינד און ער וואקסט כסדר, ער וואקסט. זיין האר וואקסט, זיין נעגל וואקסט, ער וואקסט, אפילו ווען ער הערט אויף וואקסן, וואקסן אנדערע חלקים ווי מ'האט געשמועסט. דער מענטש האט א כח מיט וואס ער איז דומה צו די צומח. א מענטש האט א כח מיט וואס ער איז דומה צו די חי, צו די בהמות. חוץ דעם וואס איך וואקס און די בהמה וואקסט, אבער די בהמה האט עפעס מער, די בהמה לעבט, די בוים לעבט נישט. די בהמה לעבט, ער אטעמט, ער גייט, ער קומט, ער ווערט אויפגערעגט, ער עסט אויף איינעם, ער האט ליב זיין מאמע, ס'דא זאכן וואס די בהמה האט, די מענטש האט די זעלבע זאך, די מענטש עסט, די מענטש טרינקט, די מענטש לעבט, די מענטש קען גיין, די מענטש קען קומען, די מענטש האט ליב זיין מאמע, די מענטש לעבט מיט זיין משפחה, די מענטש שלאגט זיך אויב איינער רעגט אים אויף, די זעלבע ווי די חיות טוען, די כח החי האט ער די זעלבע ווי די בעלי חיים. נאכדעם האט אבער א מענטש איין זאך אין מוסר האדם מן הבהמה, ער האט א כח המדבר, ער האט א כח השכל, וואס דאס האט נישט די חי. וואס איז אונזער ארבעט? די תניא זאגט אפאר מאל, אונז דארף מיר זיין מח שליט על הלב. למעשה דאס טייטשט די ווערטער, דאס אלעס וואס מיר האבן געזאגט היינט ביים שיעור. די לב איז די הרגשים, קענסט אים נישט אויסלעשן, אבער דיין מח דארף געוועלטיגן אויף אים. איך געוועלטיג אויף די קינד, איך זאג אים וויאזוי צו דרייוון, די מח איז שליט אויף די לב, איך קען אים נישט אויסלעשן, אבער די מח גייט שליט זיין. זאגט די הייליגער חתם סופר, דער חלק הצומח איז ווי ליגט עס אין די מענטש? וועלכע חלק פון די מענטש ליגט דער חלק וואס מאכט אים וואקסן? זאגט סוד עס ליגט אין די כבד אין די לעבער, די לעבער ארבעט די לעבער מאכט א מענטש זאל קענען וואקסן דארט ליגט דער חלק. די חלק החי אז מען לעבט ליגט אין די הארץ, די בהמה האט אויך א הארץ, די בעל חי האט א הארץ. און די חלק השכל די חלק המדבר ליגט אין די מח פון די מענטש. סאו די דריי חלקים וואס אונז האמער צומח חי מדבר איז. אין די מח, אין די לייב, אין די הארץ, אין די כבד, אין די לעבער. ווי אזוי דארף זיין די סדר, אונזער מח דארף זאגן פאר די הארץ וואס צו טון, כ'קען נישט לאזן די הארץ אליינס, די מח גייט אים קאנטראלירן, אבער נישט אינגאנצן ארויסרייסן, ס'איז דא א הארץ, די מח גייט אים אבער קאנטראלירן, און די הארץ גייט דעמאלטס דעסיידן וואס די לעבער זאל טון, די הארץ גייט מחליט זיין איך וויל עסן, סא למשל ווען כ'האב דא עפעס א גוטע מאכל, אבער איך ווייס ס'איז נישט געזונט, מיין הארץ וויל עס עסן, מיין הארץ וויל עס געבן פאר די לעבער צו עסן, מיין מח זאגט פאר די הארץ דאס גיב נישט פאר די לעבער, איך האב דריי טעג נישט געגעסן, איך גיי ווערן קראנק, מיין מח זאגט פאר די הארץ נעם עפעס עסן און געב עס, און דעמאלטס וועט די לעבער קענען וואקסן. סאו די סדר דארף זיין די מח, די לייב און די כבד. ס'איז דא א ווארט פון ר' דוד אלטאלנער, ער האט געזאגט אז און בלעם הרשע איז געקומען, תוס' זאגט דארט, איין ווארט האט ער געקענט זאגן אויף אידישע קינדער, די רגע וואס די אייבישטער איז זוי' אים, וועלכע ווארט ער קען זאגן, קלעים, פארלענד זיי, און די אייבישטער האט איבערגעדרייט, ויהפך השם אלקיך את הקללה לברכה, ס'איז געווארן איז שריעת מלך בוי, זאגט ער, בלעם האט געוואלט שעלטן אידן אז ס'זאל זיין ביי זיי קלעים, כבד לב מח, די לעבער זאל פירן די הארץ און די הארץ זאל פירן די מח, ס'זאל זיין די פארקערטע וועג, די אייבישטער האט איבערגעדרייט איז שריעת מלך בוי. ניין ניין ניין, ס'איז א מלך, מוח לב כבד, אזוי דארף א איד צו זיין. זאגט דער הייליגער חתם סופר, ווען אונז זעהן מיר א מענטש זיצט אויף א פערד און מען שלעפט א וואגן, יא אמאל, יעדער מענטש זיצט אויף, געזעצן אויף פערד, מען האט געפירט א וואגן, זאגט ער דער מענטש ער איז די שכל, די פערד איז די כח החי, דאס איז די לייב, די וואגן איז האלץ, דאס איז עפעס וואס וואקסט, דאס איז די צומח. זאגט ער, אזוי דארף מען פירן א וואגן, די מענטש דארף זיצן אויפן פערד, ער דארף האלטן די פערד אין די ראמען, אויב די פערד צעלאזט זיך דארף ער כאפן א זעץ, דו דארפסט אים פירן, אן די פערד קענסטו נישט גיין, אן דיינע הרגשים, אן דיין לייב גייסטו נישט קענען גיין אין ערגעץ, אבער די מענטש דארף קאנטראלירן די פערד און די פערד גייט נאכשלעפן דער קאוועק דארף נאכשלעפן די האלץ, דאס דארף זיין די אופן וויאזוי עס צו פירן. ווי זאגט די הייליגע חתם סופר, פרעה הרשע, האבן אונז געשמועסט אפאר וואכן צוריק, פרעה איז געקומען אין א מצב וואס זיין הארץ וואלט שוין געדארפט זאגן שיק ארויס די אידן, יעדע הארץ, אפילו ער וויל האבן עפעס, אבער ווען ער כאפט פעטש. א מענטש וויל גנב'נען, ער וויל האבן אסאך געלט, אבער די הארץ זאגט אים, יא איך וויל אויך זאלסט גנב'נען, אבער איין מינוט, ניין ניין ניין, נישט יעצט, ווייל מ'גייט זיצן אין תפיסה צוואַנציק יאר, ס'לוינט זיך נישט. ווען פרעה רשע זיין מח האט נישט געארבעט, די מח האט אים געדארפט זאגן לאז ארויס אידישע קינדער, האט די אייבישטער אנגעהויבן געבן פעטש. ווען מ'געט פעטש ארבעט שוין די הארץ. האט די אייבישטער געזאגט פאר פרעה, דו דיין מח האט נישט געארבעט ווען ס'דארף, יעצט ווען דו ווילסט דיין הארץ זאל ארבעטן, כבוד לב פרעה, גיי איך מאכן אז דיין לב זאל נישט ארבעטן, דיין לב זאל זיין כבוד, אזוי ווי לעבער וואס איז א שטיק האלץ וואס קען גארנישט געשען. זאגט ער ביי קריעת ים סוף שטייט וינגעי בכבידות, וואס איז געשען ביי קריעת ים סוף? אנשטאטס די מענטש וואס זיצט אויפן פערד שלעפט די וואגן, האט די וואגן אריינגעשלעפט די מצריים, שי שמעיה'ס רכב, די וואגן האט זיי אריינגעשלעפט, די וואגן האט געשלעפט די פערד און צוזאמען מיט די מענטש, סוס ורוכבו רמו בים, ווייל דארט איז געווען פארקערט וויאזוי ס'האט געארבעט. סאו לאמיר צוריק קומען, אונז דארף מען זיין אין שריית מלך בוי, מח שליט על הלב, מח שליט על הלב מיינט אונז האמיר א הארץ אונז האמיר געפילן, אונז דארף מיר עס קאנטראלירן, אונז דארף מיר אים אפשטעלן, אונז גיימיר אים אנקוקן ווי די קליין קינד וואס וויל דרייוון די קאר, אונז גיימיר אים האלטן, אונז גיימיר אים לאזן צוזאמען מיט אונז, אבער מען געט אים נישט איבער די רעדל, אונז זעמיר די וואס דרייוון די קאר ווייטער. מיר בלייבן דא, און אויף מער משלים און מער ענינים וועט מען בעזהשם די נעקסטע שיעור מאריך זיין.